Di gael bach o gacs, Lisa? Odyn. A, a rhan o'r bimp y dydd, oherwydd cacen foron. O, oh, be gewch chi well? Ei, mae ddwrnod um, coffi, bore coffi Macmillan heddi i lot o bobl. Odi, odi. Felly mae'n addas iawn bod ni'n cael cacen fach i de, den. Ie, a bydd lot yn bita hon fi'n siŵr, neu rhywbeth tebyg. Ie. Um, me mor rhwydd, fi'n mynd ddefnyddio'n peiriant, llwch chi'n ei deall llaw. Uh, y gyfrinach yw gadod yr moron mewn ola. Na mae fe'n cael gafel yn y peiriant neu'r wisg. Neu... So beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i ddechrau off um, gyda olew. So does dim menyn yn hwn, rhyw 200 mil o olew. Just olew arferol, pywch defnyddio olew cryf fel yr olewydd. Just olew um, llysiau, blodau'r hael, rhywbeth fel yna. A wedyn, rhy man, ni fynd at popeth sy'n llifo. So ewn ni am y wyau nesaf, dau wy.
Mae hwnna'n edrych yn wy e cartre i fi. Ma' nhw yn, ma' nhw yn, ma' nhw yn grêt. Ma'r enwiau da, neis. Dim prinder wy e, mynd i fod o Lisa Fern. O na. Na. Ie i'r gytre.
A wedyn siwgr brown, achos ni moyn iddo fe fod yn gyfoethog o ran blas, os nag oes siwgr brown gyda thi, neu siwgr gwyn y tro, ond ch'mod unrhyw beth sy'n frown, mae'n rhoi tipyn fwy o flas. Um, ac rwy'n ni popeth mewn, fi'n credu yn hytrach na gallwn peth ar ôl. So siwgr brown, brown gole, Gallech chi wneud e a siwgr brown tywyll, ond bydd e tipyn fwy tywyll byth. A wedyn, mae gyda ni'r space. So, does dim rhaid wedi space mewn cacen foron, ond mae hwn yn un sy'n twymo. Uh, felly mae bach o sinsir gyda ni, a gan bod ni'n dod i moron, mewn yno fe, a'r, ar pethau sy'n pwysau, achos ni hefyd yn mynd i ddod i sinsir yr stem ginger yma a chnau, mae pwysau yn y gacen, felly mae eisiau bach o wmff arni fi. Sy'n unrhyw bach o powdr codi, sy'n unrhyw amser chi'n dod i rhywbeth trwm mewn cacen, cacen banana neu rhywbeth fel yna, yeah. Bach o yr, yr powdr codi yn ogystal â uh, blawd hunan godi. Right. Okay. Mae'n jyst yn rhoi tymed bach fwy o, so fwy o bwns. Faint o flawd sgyn ti fanna?
Rhyw 200 gram.
Okay. Um, wedyn, i ni mynd mlaen fan hyn, um, yr stem ginger yw'r rhain. Chi'n gyfarwydd â'r rhain? Ti'n be, fi erioed wedi, ond bydde oh. ti'n defnyddio Yn ffresh neu...? Bydden ni ddim, na, mae sinsir ffresh fyna, by- na bydden, bydden ni'n defnyddio powdwr... Powdwr. ...sinsir a mae hwnna 'di mynd mewn yn barod, ond er mwyn cael y darnau bach fyddwch chi'n blasu mewn munud yy rhwng y dannedd, mae hwn yn lyfli. Yym yr stem ginger yw e, mae'n debyg iawn o'r yy o grwydden i hwnna, so y cos yw hwn, ond hefyd yn ogystal â 'ny mae e wedi cael ei osod mewn syrup. Um, ac felly mae'r syrup na a siwgr yn melysu'r cyfan. So er bod e'n rhoi bach o wres, mae e hefyd yn felus. So dych chi ddim yn cael just fel cic uh, sawrus, mae'n gic melus. O, so, neis, mae'n gyfoethog iawn. Odi, odi. So ddodwn ni'r tameidiau yna i gyd yn mewn, felly dyn ni wedi dod i nhw bach yn llai o faint. A hefyd, os chi'n prynu yr stem ginger, ddwch chi'n cael e mewn potyn, mae hwn yn potyn mawr, a chi'n gallu gweld yr syrup, yeah. a mae hwnna llon blas a gwres. Dal e lan, ti'n gweld efo pobl getre lle gweld cael... Chi'n gallu gweld pa gamera yna ni. Chi'n gallu gweld yn llifo. Chymod, os mae'r pot yn llawn, mae'n llond syrup hefyd. Ond fe, mae'n mynd yn bell, a tipyn o'n nhw mewn na, te, Os, os, mae hwn yn un mowr, ond ie. Yeah. A wedyn bach o gynau, so dda ni'n torri nhw lan tymed bach, lle chi ddefnyddio o'r walnuts, lle chi ddefnyddio pican, um, unrhyw beth chi am ryddi. Ond rhai sy'n coginio'n dda, pidwch a defnyddio um, peanuts, neu chestnut, ch'mod bethau sy yn addas a a sy'n coginio mewn Gyda cacen. popty, ie. So ddodwn ni â rheina mewn a wedyn ni'n mynd i droi y cyfan. Yy tan bod y cyfan wedi cymysgu, wedyn ni'n ychwanegu yr moron. Nawr, cyfrinach i chi, rhy man fi weud 'tha pawb, wedes i 'tha chi gynne, yym nes i gacen moron bore 'ma, dim un morynen yn tŷ, ond o'dd gyda fi daten melys. Yym felly dyma'r moron. Dyma'r taten felys. Byddech chi'n gallu gweud y gwahaniaeth ie. Ond sa ti byth yn gwybod.
Ydych chi 'di gweud y gwanieth fyna yn yr e? Na. Mae mlaeni 'ma.
Na. Ti'n iawn, ti'n iawn fyna Lis, ti'n iawn gwed. Oce, ma' nhw mor debyg.
Yym, ma' hwn wedi sychu tamed achos nes i gratio fe bore 'ma, ond i fod yn hollol onest, os 'ych chi'n gweld moron mewn mewn rysáit, gellwch chi ddodi yym Tatian Felys, yy butternut squash, pwmpen, unrhyw beth sy'n debyg fel 'na. A ma' pwmpenni nawr fi'n gweld gobeithio bydd digon o reina am byti i'r lle, ma' lot o bobl yn lico mynd i gasglu reina adeg hyn o'r flwyddyn nawr o's e? A mi fydd o'n blasu mwy na lai 'r un peth? Dwi'm yn gweud bod e'n blasu gwmws yr un peth ond mae e'n blasu ddigon tebyg yym bydde mewn cacen mae e mae e jyst yn mae e'n coginio mae'n mynd yn feddal mae'n... Top tip Lisa Fearn! Wel... Diolch Lisa. Dyna ni sy'n dod â ni hwnna un ochr a nawr fi'n mynd i symud mlan nawr a llwy achos 'to fel wedes i dwi ddim yn moyn yr holl un i i fyn' yn styc yn y peiriant a mae'n farn i ga'l e mas so jyst mater o troi hwn trwyddo. Chi hefyd yn gallu neud tarten panas. O reit. Yym. O rili?
Ie. So ch'mod unrhyw be- yr unrhyw beth sy'n itha melys ma' fe'n addas ar gyfer neud cacen fel hyn. A wedyn mlan chi'n gallu neud e fel cacen rownd, ond fi'n mynd... wedi wneud e fel rhyw fath o tray bake. Slabin bach. A fi wedi leino fe, 'na gyd fi 'di neud yw gosod e miwn, a neud un snip bach ym mhob cornel fel 'na, fel bod e'n llenwi y tin. Ma' nw yn myn' miwn i'r corneli wedyn yn itha taclus. A llenwi hwn miwn. Ma'r gwres y ffwrn yn 'i wasgaru fe i fod yn lefel. A dden ni wedyn yn dod i hwn mewn ffwrn tua 180 am ryw hanner awr. Gwych. Oce.
A ma' 'na gacen wedi neud yn barod, ware teg. Ma' 'na gacen, a dyma ni, os nag os gyda chi yym rwbeth i ddodi cacen arno, bowl ben i weiried, plat yr un ffordd. Perffeth. A wedyn 'na gyd sy isie neud fan hyn yw bach o yym hufe- yym siwgr icing, bach o fenyn a bach o caws meddal fel 'na dros y top. O reit hyfryd. A chi'n aros i ga'l darn i chi. A bydde fe neis, bydde fe mrai ddweud. Reit.
A wedyn rhaid dod i morynnen fach. O, oh, waw.
A newn ni dorri yn. Ta beth, sa'r plant wrth i bod yna i thon, bysa? Bydden.
Na gyd yw'r moron bach, yw darn o, o dyfu doi blat yn hwnna yma. Dyna un. Gwych.
A'r ail un. Dwi'n siŵr bod... Oedden ni'n cael un yr un. Oedden ni'n cael un yr un.